Di remains of di media magnate, late High Chief Raymond Dale Ogutoplesi, make sa grand entry into Akene Bode, Okosako East Sir, Local have you Council seen- area. My Naija people don bring una ogbonge bishop news tori. My name na Nehi. The president of France, wey be Emmanuel Macron, don welcome President Bola Ahmed Tinubu on Thursday when he attend the state banquet for inside France, Paris. And today on Friday, June 22, 2023, President Bola Ahmed Tinubu don also don attend with other world leaders dem

as court come accept those certificates as evidence against president bola ahmed tinubu for inside court and those certificates na bsc certificate from chicago university and also nysc discharge certificate and also the mobile nigeria oil plc certificate of service. di department of state service wey be dss don come yarn say some omila terrorists dey dey plan to attack worship centres like church and mosques and also some recreational centres. before or during di eid kabir celebration and afta wey dss recover some explosive materials dem wey one terrorist man e carry as im come yarn say na dem dey plan to attack those religious places dem. no be small something as so many pipo dem don come dey trapped for inside dia houses as dia cars come even sink for inside water afta wey heavy rain fall wey make ogbonge flood come carry trade mall area for inside lugbe

and also di pdp chieftain wey im name be engineer raymond dokpesi dem don finally bury am o for inside im hometown wey dey for edo state yesterday june 22nd 2023. The remains of the media magnate, late High Chief Raymond Aleogo Dokpese, makes her grand entry into Akanebode of Isako East Local Council area in Edo State. di oyo state ikoloba police command don come yarn on friday morning say di skit maker wey im name be abdullahi maruf adisa aka di trinity guy don come show face for inside di oyo state police command around dat kain 10am afta wey di csp olumiyiwa adejobi wey be di tok-tok pesin of nigeria ikoloba police order for im arrest becos say im go do one yeye skit wit one underage small girl. Some people don beat one Abuja man wey name be Stephen Achama after when he play dem 419 of about 5 billion naira take buy land wey dem come build house on top but later government come come out come scatter those houses dem wey dem build say because the place wey dem build the house dey illegal. Plenty Nigerian Christians dem don come fire bad mouth to this pastor wey be Apostle Michael Akpo for inside Warri Delta State eh, say because im leave preaching of the word of God when he go preach come go dey talk about washing of bra and how Bobby take fall for inside church. You dey sell bra, Yes, sir. you dey sell pants. Yes. Advise us how many days woman suppose dey wear bra? Like at least two days. At least two days. Because you dey sweat for under. As you dey sweat, this under here is sine pass anything. Then for those people wey their breast don sag, you go carry am wetin be sag meaning when the, their breast don sleep wetin be sleep e don fall. one nigerian student wey dey graduate for inside southwest university of china wey her name be ifeoma amuche don come dey happy as she come dey appreciate di school say out of 9500 graduate dem

of the suspects. one nigerian lady wey be student for inside canada don come dey yarn on top dis video say to school for abroad especially inside canada say e no dey special at all say because di course work alone dey very hard and e cost reach about three thousand dollars and if you fail any of di course you go need pay another three thousand dollars to write di course again as im come yarn say even work wey dem dey work say bills wey dem dey pay for there say e high well well pass the work wey be say dem dey work. be serious right now there is nothing like nothing funny about schooling abroad most especially canada because it's crazy here one course cost almost three thousand dollars you know how much that is in naira if you fail that course you have to pay for it and retake it and pay again do you know what that means di operative of adamawa ikoloba police command on friday don come catch five boys dem wey be say dia work na to dey break dey burst enta pipo houses and shops come dey thiftalize properties dem for inside di houses dem and na for yola north local goment area on friday june 23 2023 na ikoloba come catch dem wit plenty tins like sewing machine generator cloth materials

di nigeria professional footballer and also di napoli club striker wey be victor osimhen don go visit im former primary school for inside oregu area of ikeja lagos state and na im post dis pictures dem on top im social media. na bishop news o'clock my name na nehi make una enjoy una day.